Merħba tfal! F'dan il-vidjo se nitgħallmu dwar in-numri bil-Malti mill-wieħed sal-għoxrin. Nistedinkom tirrepetu warajja. Tlaqna. Wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta, seba, tmienja, disa, għaxra. Għallissa ħani għafaw, ejn għamlu revizjoni ta' numri mill-wieħed sal-għaxra. Issa repetu warajja tajjeb. Wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta, seba, tminja, disa, għaxra. Bravi tfal! Issa tfal se narawhom miktubin daqqa, in-numri mill-wieħed sal-għaxra. Mela, wieħed, tnejn,

Mela issa tfal, huwa l-ħin tagħkom biex tgħiduhom intom in-numri, tajjeb? Proset tfal! X'qegħdin tinnotaw? Ara, jiena qed ninnota illi n-numru wieħed, tlieta u tmienja għandhom il-IE Tinsewx il i e hija ittra waħda u għandha ħoss ta' i imkarkar. Qed ninnota wkoll illi n-numri 4, 7, 9 u 10 fihom il-qajn. Kif tafu l-qajn hija ittra waħda u hawnhekk m'għandhiex ħoss, però rridu nikdbuha, però ma nħossuhiex.

Bravi! Ħanar issa nagħmlilkom naqa' mistoqsijiet. Liema numri fihom li je? Proset! Il-numru wieħed, tlieta u tmienja. Bravi. Issa, mistoqsija oħra.

Ejja l-aħħar mistoqsija u nkomplu. Liema numri jibdew bit-T? Proset! Tnejn, tlieta u tminja. Proset tfal. Issa, ħana għaddu għan-numri mill-11 sal-20, tajjeb? Irrepetu warajja. 11,

Hemm hi l-kelma tmintax tfal għax bejnietna kellha tmur naqra sat-toilet ta'. Mela ara tfal hawnhekk qegħdin naraw l-ismijiet kollha tan-numri mill-wieħed sal-20. Tajjeb, issa. Aħna diġà tkellimna dwar l-ismijiet tan-numri mill-wieħed sal-10.

li issa għandna żewġ ismijiet ta' numri li fihom konsonanti tewmin, konsonanti doppji, li huma 13 u 16. Mentri qabel, sitta biss kienet il-kelma konsonanti doppji. Mela jisa tfal, ejja nerġgħu ngħidu n-numri mill-wieħed sal-20 f'daqqa. Ngħiduhom flimkien issa. Wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta, seba, tmienja, disa, għaxra, ħdax, tnax, tlettax, erbatax, ħmistax, sittax, sbatax, tmintax, dsatax, għoxrin. Tfal, intom ġieli smajtuha l-kanzunetta tan-numri. U min qed jgħidli iva, u min qed jgħidli le. Mela ħa ngħidha, nkantaħilkom anzi, tajjeb? U jekk tafuha kantaw miegħi. Wieħed tnejn tlieta faċċi tqabeż mit-tieqa, erba' ħamsa sitta, ċetta kemmi fitta, seba' tminja disa, ħarġu ħafna nisa, għaxra ħdax tnax, mill-iljuni ma nibżax. Oġbitkom, neġaw nejduwa, neġaw nkantawa, ejja. Wieħed tnejn tlieta paċi tqabbeż mit-tieqa, erba' ħamsa sitta ċetta kemm hi fitta, sebgħa tmienja disa' ħarġu ħafna nisa, għaxra ħdax tnax mill-iljuni ma nibżax! Tajjeb tfal, jiena ħanħallikom hawn, nispera li jogħġobkom dan il-video. Nerġa' narakom video ieħor m'għandumux. Saħħa tfal, oqogħdu bravi!